Wagone erokamano Nyasachwa nikech ok isebedo ni neko kendo ok iselewe gimoro amora. Bende onge gino mosetami kata wachni ka jo timri ing'e maber Nyasaye. Emomiyo Nyasaye waketo morini lweti, in iming'eyo Nyasaye kaka ibiro rito morini, in iming'eyo Nyasaye kaka ibiro rito nyithi Abiri. Emomiyo ruodh ruodhi waketogi e lweti. Owete Habil, nyimine Habil, ing'eyo gimomiyo ni sani ni ber nineno ber mondo ikaw Habil. Wan to kaka dhano to wakia. Kendo da ni pachwa kopa kokipenjowa to da wadagi. To mana kuom ng'wono mari timo ma. Koro mi wachako waringo biro iri. Janyalo, yaye ka wasomo kitabu mari ondik maber Saburi prauchiel gaboro kanabii Nyasaye ni inie Nyasaye in iwuon jogo maonge wuonegi to kendo in e defender of the widows. Koro mani wakete lweti. Nyasaye jatich ni morin dwari ahinya e kindegi. Ok onyal kaka en morin. Onyalo mana ka in iwuon itelone. Onyalo mana ka in iwuon imiye jing'o. Koro wakwayo ne kaka fellowship mar Lembruok. Nyasaye jatichni yo ni dierwa. To Morin be koro wakwan Nyasaye tege mana kaka isetego ni mon liete man ka. Miselochonigi. Nitie mon liete ma wan ka Nyasaye ma in isebedo ni gi agenda margi. Geng' bed agenda mar Morin bende. To moloyo nyithindegi. Bende akwa Nyasaye ni Nyasaye migi giwinjre kaachiel kaachiel kaka familia, gibed gima achiel, gibed twech achiel. Ruodhu kwe mondo nyingi oduong'. Wanamo nyithindo be Nyasaye, gin be ka gidongo Nyasaye gibed nyithindo mago mabiro yango in Yesu Kristo kaka jawar margi. To bende walamo gi Nyasaye ni gibiro bedo nyithindo, wabiro somo, gibiro bedo gi utgi nikech in Ruoth matimo mang'eny. Yaye jalimbe, onge gima osetami. Yaye jalimbe, onge gino ma ok inyalo osetimo. Mani be ibiro timo mana kaka idwaro mari. Koro mwalamo ni chenro duto, walamo ne weche Habir, ok yot gi nyiminene, walamo ne anyuola ma Kanyamuol, Nyasaye wang'e ni ok yot, to Ruodh ng'wono, sir gi Ruoth, sir gi Nyasachi. Sirgi e a Ruodh ng'wono. Program gi bende waket e lweti wang'e maber ni fedha kod dhahabu dwarore. Baba, ket pesa e lwetwa mondo wagwedhgo wachni Nyasaye. Ket pesa e lwetwa mondo waywak wachni a Ruodh ng'wono, mondo wachni ochop kare a Ruodh ruodhi mamiyo nyingi duong'. Koro Jehova Nyasaye, dhiye kod ogandani Wuoth kod gi Nyasaye e chenro duto mwa plan kochakre tich adek, tich ang'wen nyaka chop ngeso, Ruoth waketo e lweti. Nyasaye manyalo gik moko duto, telie kendo mondo nyingi duong' ma nikwayowa e nying Yesu Kristo ma Jawar.

Nyasachwa Wuonwa, Wuoro manyalo gik moko duto, wapako nyingi kendo wamiyo nyingi duong' odhiambo ma kawuononi. Wakwaya Ruoth Nyasaye ni kwachope odini manindo kende, to yaw chunywa mopong' kod weche mang'eny mondo obed chuny manyalo rwaki kendo manyalo winjo wachni. Pako nyingi Wuora kimiya thuolo mar wacho wachni maler kendo wacho wachni maber. Jehova An mana kar kae kaka olang', to ka kigoya e kaka ang' naywagi. Omiyo apako nyingi Wuora, kawacho ni iber, iber, iber. We wabed wendi odhiambo ma kawuononi, kwapaki kendo kwamiyi duong'. E nying Yesu Kristo nogo Ruodhwa. Amen. Haleluya. Pake Yesu gi ng'ama nie bathi. Amor sana odhiambo ma kawuononi kawacho nyinga an Jojo Pi Otieno. An ng'ano ma Nyasaye owaro kendo aseyie ni mondo ago lweny madhi e ngima. Pak Yesu. Wamama time uru kama. Jowadwa aseyalo kuonde mang'eny. Gimomiyo anyiso wamama ni mondo oting'e badgi Aseyalo kendo Nairobi kar kae maseyale sana. To gima mako dhoga ni onge kuma asega yalega ma namba mar mon osega bedo matin namba mar chuo. Chuo kupame ni jogi ya. Haleluya. Omiyo agoni yero kamano ni Nyasaye kuom bedou kaka joma wamama kar kae

Gimomiyo an kar ka ang'eyo, kendo ang'eyo maber ahinya. To ok ang'eyo kata ibende ing'eyo gimomiyo in ka. An to ang'eyo. Mokwongo en ber mar Nyasaye kod ng'wono mar Nyasaye kod thuolo moseloso emomiyo an ka. Mar ariyo, mar ariyo en chiwo hoch makende ni family mar brother Habil. To kachako kod chiwo hoch makende kuom family mar brother Habil, to dakwa wuoyi moro miwacho ni Sikole cha en ka ti wuoyi moro miwacho ni osetieko college nyako nyako ok ochung'ie malo Erokamano. Dog adoga piny. Gimomiyo ang'isi ni ochung' malo. Eh, rika ne odwa romo kod rika mara e seche mane wuora thoe. Pogruok me kinda kode ni nogone sim kata nowinjo ni wuon-gi nosetho. Anto wuonwa notho ka ng'iya. Botimona noluonga ni Ajoji. Hata neno ka seche richo. Mano do kwasegole dala waringo kode to Siaya District Hospital. Nabedo gi bwok. To andalo ne pok achako bende onge gimoro amora nasesome e ngimana. En mana keto geno na kuome. To hawi maduong' mane wan godo kaka nyithi babawa ni minwa ne ng'ama war. Omiyo akwayo dada Morin Ochopo sama koro kik ing'iri ni tin kata iduong'. To ng'e ni dwaro nyal mar Nyasaye kuomi en ang'o e chandruok kata e thuolo ma kama. Pak Yesu. Ok en tich mayot. Wito ng'ama baba e ot to nyithindo bende odong' nono ka moko poni e primary school I'm sure pach nyithindogo kuonde ma giringo gidhiye ok yot an pacha ne paro gik mang'eny to minwa ne nochung' e gima iluongo ni warruok jowadwa warruok timo mang'eny noketwa piny bong'iswa ni neno nyasaye mineno Nowara ni, biro chung' kodu. Wuonwa ne nigi mon ariyo. To sama ne baba wathono, minwa matin ne onge. Nodo ka en ema nodak kod nyithindo go te. To noketowa nyithindo ma apar. To ng'isowa ni Nyasaye muneno malamo ni oserita kodu to en emobiro medo rita kodu. Omiyo kawuru chunyi mondo uket kuome. Opak Yesu. Mano e kwayona kuom famili mar Habil. Koro dada Morin, chung' motegno. Brothers mag Habil gi nyiminene kuonde ma untie, beduru redi mar support kendo konyo Morin Ok adwa donje mang'eny to mana wacho kalore ngima maneno kaneno mama wakale bang' tho babawa. Opak Yesu. Omiyo Nyasaye mondo obed kodu koritou ndalo duto. Kuom mano gimomiyo an kar kae ang'iso mokwongo en ng'uono mar Nyasaye to kod chiwo hoch. Ng'uono mar Nyasaye ni omiyo kachung' kar kae taneno jogo mapod ngima ma wuoyo kaka wuoyo, wuotho kaka wuotho, kendo nyalo timo gimoro amora kaka nyalo timo. Opak Yesu. To wan kar kae nikech ng'at achiel mosewewa ma nafas madab in godo sani ok ochak onwang' kendo kene mbele babwa me polo malo To gino luwre mana gi lweny mane ogoyo. Opak Yesu. Omiyo mano tera e muma mane wasomo mar Timotheo ariyo kare apar nyaka prariyo gariyo. Pak Yesu. Ageno ni joma ochung' joma ni chien kar kanyo go winja. Opak Yesu jowadwa. Dongu winja maber. Eh, kama ichope ni chopo kama ber. Kendo ichopo kama dipo ka wach moro iwuo godo kar kae manyalo konyo ngimani. An kaka Jakristo aseneno nyaka jok mayudo warruok kama liel nitiere. Nikech Nyasaye en Nyasaye ma jang'uono kendo onyalo timoni maber bing'eye gimoro ma ng'ama osethono pok nong'eyo. Haleluya! Kachako kare apar, adhi some gi dho- nyum- mumb dholuo, nong'isa ni kar kae Jowadwa oting'o jo mopogre opogre, lakini en lemb dholuo naro. Omiyo kata kochopo kamoro ma koro agaja agaja, adoge kisungu, adoge kiswahili, adoge ang'o, to ung'e maber ni injili to mar ji. Haleluya! Ochopo kuma koro en injili, to injili to en mar ji, ji te. Opak Yesu. Kata ng'at mokwinjo luono, Nyasaye momiyo ong'e- ong'e- Nyasaye mong'eyo gima en kar, gimomiyo en kar kae. Ageno ni un koda. Ma Timo, Timotheo wuoyo, I mean, pa, Paulo wuoyo kod Timotheo ma wuod Lois. Timotheo en ng'at manoyudo Kristo kapod tin. To Paul wuoyo kode e gigo monego bed notimo e ndalo mineno intiereni to gi ndalo mineno antiereni. mondo chieng' giko to yude ngima ma nyaka chieng'. Hallelujah. That at the last day he obtains eternal life. Jowadwa gimomiyo Nyasaye odich kodi to odich koda ok en ni mondo iyud gimoro amora maber e pinyni maber kinwang'o kawacho ni rach lakini hiyo sio lengo la mungu that is not the target of god God's main, God's main intention is just as he has said in the word that his desire is that everybody may repent and get saved and at last get what? Eternal life. That one you should not forget. Jowadwa mano gima wi kik wil godo. Ni gimoro amora ma Nyasaye nyalo miyi e pinyni. Obed chandruok manade mikale, obed gweth manadi miyudo kuome, Target mare en ni mondo idhi chuo idhi chamie ngima mosiko. Haleluya. Gimoro moro ga chunya ndalo duto ka neno ga ni ng'ato tho kuom Kristo. Jowadwa ang'e ni lit olit. Abe nawinjo tho mar owadwa Habil gi lit duto. To mor moro biro e chunya ni owadwa otho kuom Kristo. Haleluya! Ni samoro owadwa nyalo ywag e piny kar kae, to kare nomiel gi malaike polo malo. Amen. Opak Yesu. Adhi e ndiko. Mano emomiyo adhil e weche duto nikech joma Nyasaye oseyiero, nikech joma Nyasaye oseyiero Mondo gin bende giyud warruok man kuom Kristo Yesu kod duong' mochwere. Paulo wuoyo kod Timotheo, kijana matin to lakini oseyie kuom Kristo. Lakini Paulo ng'ise wach ma ja Kristo nyalo pimoni, wach ma pasta ni nyalo pimoni, wach ma jogo mosetiye Kristo nyalo pimoni mondo ing'e kaka iwuotho ei Kristo. Haleluya! Nikech polo ok wadhiye nikech wayudo warruok. Polo wadhiye nikech nwayudo warruok to wayie wuok, wayie wuoth e warruok. Amen. Paulo wacho ni mano emomiyo odhil. Kuma jaluo wache ni odhil, matiende nitiere gimoro manyalo miye luoro. Nitiere weche moko manyalo miye sand. Lakini kata komano owacho ni odhil mondo kuom dhiloneno jogo moseyudo Kristo odagie warruok to yudie warruok ma nyaka chieng'. Haleluya! Adhil. Joodwa bende ka chung' e mbeleu kar kae, awacho adier ka dhil. Omiyo samoro kata ka wacho adiera, adiera mo nitie, adierano nitie kama ochwowie. Yaiya ni mondo ochuowi, lakini ng'ama yalo cha to dhil. Haleluya! Ageno ni jomoko ka ging'iya kar kae to gineno wuoyi marabora, marambanya, gineno ja mudhorwa, fellowship, gineno ja Anglican, gitiende, gineno bwana muchung' marateng'. Akwayi ni kachung' kar kae to nena kaka jatij Kristo. Haleluya! Kachung' kar kae nena kaka jatij Kristo. Haleluya. Paulo wacho nodhil to kanyo kapok adhi mabor wachunge brother na brother dongo chung'ie malo jowadwa jaduong'ni osekonya wuoth mar kristo wachako kode mabor kendo kuma ne wachake kode no ne dwaro dhil mang'eny Ne wan e kijiji moro niluongo Kayaba kocha. Dhano yudo ka Kayaba no pok obudho ahinya. To wayalo injili, jo-Islamu bende dwa nolok vijende, to wan e vijende mane nitie. Jaduong'ni nomako bada. Bong'isa ni kama antiere no, anyona anyona kanyo. Biro chopo koda mabor. Brother beda beda piny. Opak Yesu. Nikech kuma koro inyonono, odwaro dhilo. Ok odwar gima duoki chien. Opak Yesu. Mano emomiyo adhil e weche duto manie mbelena. Kaduoga wacho mang'eny, gik mamiyo adhilo ng'eny, to samoro gibende gibende ginyalo miyi dhilo. Bende isega penjriega ni to Nyasaye maluongo ni Babawani en ga ng'ama nadi e ngimana. To bende isepenjoriga ni to bende dinibed kata mana ng'at achiel. Haleluya! Yesu Kristo pod nobiro bothonie msalaba nikech hera moheri godo to nikech gima nie chunyino. Opak Yesu. Ok ang'e ni meeting nobet e heaven ndalo mane to Yesu nobiro nang'. Lakini gima ang'eyo ni ka nene gibet e polo malo kucho, ok ang'e ni miting'no nokawo seche adi, lakini ne oneno chunya bowacho ni George Otieno to koro adhi thone, awuok adhi thone. To samoro naduogo ang'iyo- ang'iyo becha bende king'iya ka kata ng'at moro andere pak Yesu ma bende kata king'iyo becha to bende inyalo wacho ni bwana ni range bei ma kama kama kamae Tapenja ni polo noneno ang'ono kuoma bowacho ni anto koro adhi tho ne bwanani nikech am sure even if I were, I were pa, one person Jesus could still and die for me haleluya jowadwa bende akwayi ni mondo ibedie kamano kaduogo ang'ira taduogo ang'iyo ni an mana dhano ma yesu wacho ni lowo dok kuom lowo pak yesu to kaduogo duogo ng'isa nitiere roho moro ma bende ni kar kae miluongo ni roho ma dhano As kod wang'ira kendo science ng'isa eh, ni nitie gimoro kuoma bende iluongo ni soul. Opak Yesu. Ma bende science ok explain ahinya. Ah, Jesus wacho ni I came to save souls. Amen. Amen. Do you know the price of your soul? Pak Yesu jowadwa. As you are still in this world,

Amen? Amen. Ageno ni wan kamoro achiel. Ng'e gima in. Kapod Nyasaye oketi e piny kar kae, idak, ichamo alot, ichamo ring'o, ichamo rech, iwuotho, irwako lewni, ng'e gima i ng'e gima in. Odhi mbele kowacho niya, nitie wach mar adier mawacho niya, ka wasetho gi Kristo to wanabed mangima kode bende. Amen. Ka wasetho kod Kristo to wanabed mangima kendo. Wanabed mangima kode kendo. Jowadwa gino miyaga geno ni kara yie mana kawoni ok en kanono. To kapok ikawe, to kawe. Nikech tho to riewa ang'o? Tho to riewa wate. En gima ok wanyal panjo. Sama wabet kar kae Nyasaye mong'eyo timetable. En timetable ma en emo control. Kendo ema en ema ong'eyo ni gini to dhi kama to biro bet kama to bet kama. Lakini owacho ni ni na oro wuoda Yesu Kristo mondo othonie msalaba mondo okelni warruok makende. Paulo wuoyo kod Timotheo. Mada bed ni gima Taulo Paulo wacho ni Timotheo ni ibende kete chunyi kowuoyo kodi ndalo duto. Ni gimoro ni e kar kanyo ma gino ema ne Yesu ne othone. Ka watimo kinda, wanalochi, kendo bende to ka wakwede, to en bende nokwedwa. Haleluya! Jowadwa, ochako bedo matek, ochako bedo matek. Jomoko wacho ni Nyasaye ni kwani Nyasaye ni kar ka Nyasaye en tit for tat, nochweyi En e kon manyuol mar ngimani, en e mong'eyo kuma idhiye, en e mong'eyo kuma iaye, to osewacho ni warruok makende ema duoki kuma intiere. Opak Yesu. Kinda. Time kinda kidwaro Nyasaye. E piny mwadakeni. Wadwaro ngima. Tadier pok wabet piny bwapeto ngimani omakre ga gang'ono gang'ono gang'ono. Tere kuma wadhiye bang' tieko ngimani. Dhume gi nyawadu sani. Nyise ni going to heaven. Going to heaven. Nyise nyawadu ni going to heaven. Is active. Jowadwa. Ok en beta beta king'icho. Nyasaye ni e Nyasaye ma nyaka idwar. Muma wacho ni wachne chalo dhahabu. Ma nyaka iduong' Nyaka idwar, nyaka ipenj. Anto an ng'ano? Mang' nayud wach Nyasaye ni kok adwaro to kapenjo. Ka Yesu Kristo ema ne en wuod Nyasaye, to lemo, Muma wacho ni Jesus wept. Chieng' moro ywak. An in to in ng'a? An to an ng'ano? Ka Nyasaye oketo that, that prayer is the order of the day. A worshiping life is the order of the day for those who want to reach eternal life. Amen. Amen. Oh, you are time. Jowadwa lakini kaka kaka timo fupisha e eh? kwany mana minyalo kwam kwanyo to Nyasaye mondo owuo kod ngimani. Haleluya. Kata ka wan ok wabedo jo adiera, en to pod en mana ja adiera nikech ok onyal loko kite. Haleluya. Walamo Nyasaye mok lok kite. A Nigerian song sang that he's so faithful. He cannot change.

kendo ma puonjo wach mar adiera e yo makare, kaka jatich ma tichne ok kuod wiye. Amen. Pani kar kanyo direct iwinje maber. To bed mabor gi weche manono mago yuma, nikech joma ohero weche ma kamago medo mana bedo mabor gi Nyasaye. Haleluya. Hey! We are living in a scientific world. Waleria kanyo matin. Everything want to be proved. Ng'ato penjo ni to Nyasachi no ninenega kure. Akia kata ni mawinjoga gigi. Apanu bendu sega winjo gi wado. To polo muwacho ni dhigano, ng'ano mosega dhiye ga boduogo, bong'iswa ni entie. Amen. Jowadwa nitie jomoko ma kata ng'eyo ni Nyasaye ni gatieno ok obadhogi. Onyalo timo gimoro amora mohero, onyalo wuotho kumoro amora mohero. He enjoys everything because his life is not guided by the one who created them. Nyasaye no to ninene kanyo. Un usungrega ni Nyasaye no, un muneno Nyasaye, un munumoso Nyasaye gi lwetu. Jowadan to osenyisagi. Haleluya. Ndalo moko nwadhi e mishoni moro yo Makueni kocha. Eh, nwalem ahinya. Nyalo paro ni ata Brother Odongo as a testimony. Koro ka wanadhi e mission moro Makueni to nwaromo gi bwana moro ma ajuoga Miyo nokiaga ni Nyasaye no nitie nikech no believe ni timbe ne motimogo gin timbe mowinjore onego bed notimo. Nego nyathi ng'ato bende ok tekne, ma ilo bende kilaro kode to ma to, to, to mayi bende ok tekne. But God did something. Nyasaye notimo gimoro man mwang'a pok onendoga nyaka nini. Mama moro ne obiro ka tiende ne niga dhola. To kara dhola ni ok nena dhola manomol. jowadwa wan kod owete nwalworo mama ni bwalemoni that is the first time i saw a miracle happening before my eyes adhola tuo kende bitielo mok ne nyal wuotho nochako wuotho jowadwa ajuoga manokingo mamani nobiro Chieng'ni mane noyie ni kara Nyasaye nitie. No confess. No confess kaka nyithi ji moko se bin ang'isi na pana mano koro waweyo. Ang'iso wadwa mane noluongowa e chokruok no mane chokruok mane wadwa kone bwana koro moko tang' ni ng'is ng'ani nikech ok wadwa lweny ka. Nikech samoro kata jok mane nego nyithindgi bende ni ka. Haleluya. Jehova timo madongo. To bed ni othiedho adhola, bed ni ochungo kiwete, ng'e ni hono maduong' mohingo chunyi mano yie kuom Kristono, to onge hono mohingo. Haleluya! Chunyi mane iseamua, yie mane odonjo kuomi, bikawo chunyi bimiyo Nyasaye, ikawo chunyi mane nothone no bimiye ni koro ti godo, oteri kuma en emohero, owuo kodi kaka odwaro. Jowadwa, onge hono moloyo chuny moyie ni en jaricho yesu mondo wuoth kode amen ageno ni an kodi achiel kachiel kare apar gabiro wacho ni kendo gik magi gipuonjo chalo mana ji chalo mana gi adhola manyamore haleluya owadwa ja kristo to koro idwa idwaro use uselal Un e bwo ng'wono mar Nyasaye. We want to start proving things scientifically. Paulo wacho ni Timotheo ni koro mago to kik idonjrie godo. Bed mana modhi kichung' e adiera michung'eno. Because adwaro gik moko mang'eny ma Nyasaye timono ok wanyal prove gi. Ng'eyo kaka Nyasaye neno chier e lowo. Paulo wacho ni what I want to know most, what I want to know farthest is the power that raised Jesus from the grave. Hallelujah. Teko man nogolo Kristo e lowo. Samoro aduoga penjora ga piny Taduoga wacho ni kaka ja Kristo kwanye gimoro achiel mingo nyiso Nyasaye ni Nyasaye anto gini tadwaro ng'eyo. Nyasaye gini tadwaro ng'eyo. Kapod imiya ngima e pinyni, gini tadwaro ng'eyo. For Paul, it was the power that resurrected Jesus from the cross. Amen. Haleluya! To Nyasaye oseketo mise motegno mochung' kogurore kendo ondikie niya, ng'ato ka ng'ato ma hulo nying Ruoth nyaka pogre gi richo. Ai! Obet matek jowadwa. Ni ng'ato ka ng'ato mosefulo nying Yesu nyaka pogre gi richo. Isaya wacho nang'o ma pogi gi ang'o ma ang'o ma pogi kod Nyasaye? Lwete ok bor mokonya? Ang'o ma pogi kod en mana richo. This thing called sin. We all need to take our time and analyze it in a proper way. Because it is only in knowing sin and avoiding it will let you grow in Christ. Paulo duogo wacho ni jomoko ni ok onego bed ni bedo mang'ich koni, ok obedo ni bedo mamor mor, mari mor mor, mari liet. Onego bed ni kiliet tim ang'ono, to king'ich tim ang'ono, diere kar kae en atari baba. Diere kar ka en atari. King'ich bed mang'ich, kiliet bed maliet, we bedo mamor mor. Tiendi konchiel idwa noga abal e richo, tiendi konchiel idwa ni bed ja Kristo. Paulo wacho ni thegri kod richo. Ang'o mithegri kod richo? Mae gima tami chopo e piny ruodh ngima. Nachako yalo kawacho ni gimomiyo in kar kae ok en lemb dholuo kende. Gimomiyo in kar kae mokwongo kabisa ni mondo chieng' giko chieng' giko idhi ayudi angima manya manyaka chieng' ang'eno ni gik moko kuma ji oriwre gik mang'eny timore chandruok nwang'ore kendo inyalo chopo kuom wadu konwang'o chandruok Bupimari adek bune kaka uloso. Ber jowadwa. Jawadu bende ka winjo maber, inyalo chope. Bugo Nyasaye erokamano. Nyathiwa, nyocha winjo ni yudo digri. Abiro kani mondo walami wagoyne Nyasaye erokamano. Ber jowadwa.

Gik ma nong'isa ng'eny jo kanyal wacho. Nong'isa ing'e ni kanisa kok idhiye to ing'e ni chieng' moro kata kuyudo sida to ng'ama nyalo konyi onge. Amen. Ing'e ni kanisa kata ka kok idhiye to nyathini kata ka tuo joma nyalo biro bi konyi onge. Amen. Those are good reasons. But they, they are not the first most reasons. I, almo, I was almost telling this guy one thing that ni ngima ma wantiere ni piny ose develop nitiere inyalo kata mana dhi tibedo registered tie kuonde ma kiregister to ni ng'ati kotho to they take the responsibility donk jiga ina gontie if you are coming to lembu dholuo because of that I think even that one can help you. Yes. Amen. Kibiro kar kae nikech nyathini moro ka tuo to chieng' moro nwachok pesa udhi okonyrigo. Nitiere insurance. Are they not there? Amen. Ok awacho ni dhi- ok awacho ni konyo ng'ato ka tuo ok ber. We need to help one another. But the love of God goes together with this truth. The love of God go hand in hand with this truth. And it's the truth of the gospel. Hallelujah. Ong'ere ni ot moro amora maduong' nitie gul agulni mopogore opogore ma moko olos gi dhahabu kata fedha, to moko bende olos gi bao kata lowo. Mokwongo itiyogo tije mogen, to mokogo itiyogo tije tich aticha. Hallelujah. Hey, may God bless Paul. In this church,

Nya Paul sama kwalo aguchegi, okwano aguche mag jok man ei Kristo. To jogi moko ni ei Kristo, lakini gikawo Kristo mana kaka gathering. An wadhi adhiya kacha. Chairman chapo, chaledi, Madam Rose. Madam Rose chande pok onena ndalo ariyo adek. Kok onena koro sane ni ang' nopar ni nasewe lemb dholuo. In iparoga ni ibiro kar ka nikech Madam Rose. Huh? I'm sorry to say this. If it was me, I would say shame on me. I don't know what, sijui wewe utajisemea namna gani, lakini kapo ni an ng'ata ainano gadiera masenwang'o kuom Kristo gadiera mibendi inyalo nwang'o kuom Kristo you better say Shame on me. Amen. Ok ibi kar ka ne ng'ato ang'ata. Ibiro kar ka nikech ng'wono kod hera mihero godo ma Nyasaye. Amen. Mondo ichung'e gi Kristo motegno. Dadani ushuda mare nomako dhoga last Sunday mane kanisa. Aneno ka obiro e pulpit gi mama moro koting'e ni to owacho ni sama owuotho to nyaka ng'ato sire, lakini owacho niya, lakini otegno kuom Kristo. Amen. Otegno kuom Kristo. Jowadwa nyalo bedo motegno kuom Kristo kata mana ka in e otanda mar midekre. Inyalo bedo motegno kuom Kristo kata kok inyalo wuotho, lakini inyalo declare I am strong in Christ. I have testimonies and that I always want to share. One day I went to Kenyatta to minister the gospel and I was surprised. Gini nomako dhoga Bian mana dhi yalo e kanisani, yalo yalo hospitalni. Aduogo anwo ni kendo an ema ng'ato ka yalona. Jowadwa ng'ato ol, ong'ongo remo, lakini dhoge to nyalo wuoyo. To ong'isa niya, eh, pasta, ing'e ni kacha kidonje tini na pasta, ging'e gige, yo manyalo minyalo identify godo en in pasta. Abenda go ni Nyasaye erokamano. Nyoro kata lweta ni nyoka nyal ting'o kama, lakini aneno kaka wuona nyalo ting'e. Amen. Can't you thank God? In ibiro kar kaka iwuotho. Ng'ato to wacho osiptal, ok onyal wuotho, ok onyal chiemo, ibugage mana pi, lakini owacho ni Nyasaye. Mchungaji, Agwero, nimeshukuru sana. Jana hata sikuwa na nguvu ya kubeba mkono hivi, leo naona naweza beba. It challenged me.

and count your blessing. Amen. Paul wacho ni Timotheo ni tem ibede kaka agulu. Ing'e ni sende moko wan ge ot moko inyalo ga chopo tibolo nyathi kama eh madhi madhi dhi muod godo nyoyo e jikon kucho eh lakini tie moko mok inyal golo

Haleluya. Ageno ni wan karachiel jowadwa. Ka jawadu moro nindo, nyise ni wan ka. Koro bedi agulu mogen. Bedi agulu mogen. Jowadwa wan e ndalo ma ng'ato kochopo ni e kanisa, bochako werni maber, e tiwacho ni nyar ng'ane cha. An e, yamacha nigi roho jowadwa. macha nigi roho mane mbeleu ka to kochopo kar ka dandora kar kae mami luongo ni kachi luongo ni mayaka mayaka international i don't get eh mayaka international kanyo bende nwang'e komiela miela maber chuth opak yesu eh agulu midira adila kochope kanisa kar kae to yalo nyasaye modhi wang' achiel Kochopo e ngima moko mag maranda, bende oriembo wang' achiel. Kinwang'e kama omiele rumba nyawadwa, to jorumbago wacho ni mache en. Kinwang'e kama ipake Nyasaye, jo Nyasaye wacho ni mache en. Amen. Pake urueso jowadwa. Bedie san mogen. Nikech kuma wadhiye ni, to san mogen no ema yude kar dak. San mogenno ema yude kar dak. Oduogo wacho ni bed ma jatich ruoth ok owinjore bed makwiny to onego obed ng'ama ng'won gi ji duto kendo obed japuonj molony mohere- mo- mo- mo- mohore mos kendo morieyo joma dagi kendo marieyo joma dagi wachne gi muolo nyalo miyo chunygi lokre mondo ging'e adiera kendo giyud rieko mi gitony gia e obadho mar Satan mosemaki mondo gitim dwarone. Haleluya! Agombo natieki kawacho niya, Jachien oseketonu obadho. To obadhono, gima obadhono dwaro malich en ni mondo otamie kik idhi chamie ngima ma nyaka chieng'. To wan e ndalo mar ng'uono. E ndalo mar ng'uono ni anyalo pimo gi ndaloni ma pod iwuotho, imor, ichopo e tijeni, iduogo, ijalo loso giki, ibuonjo. Ma e ndalo mar ng'uono. Ma ringruok ma in godo ni nyalo terie kamoro iwinj wach injili. Ma ringruok ma in godo ni nyalo terie kamoro itini Nyasaye. Mae e ndalo minyalo time uamuzi kuma ibiro dhiye ka koro ndalo gik. Opak Yesu. Ipenjri e chunyi jatich koda ja Kristo ni to idwaro dhi kanye? Ka in nyathi matin, winje wach janyuol. Wadak e ndalo moko ma Nyasachu ojowetewa ma pesa. Nyathi kosebet gi pesa matin to en kata mana puonj mag jonyuolgo ok odwa winjo. Janyuol bende duogo ah, wacho ni ma koro en man gi pesa ni koro wadogne mana piny. Jowadwa titiji kaka janyuol.

It is good to know how to handle money and money issues. It is not everything, but it can help us achieve some things. Amen. Eternal life is more expensive than money itself. Koro ywagruok mara jowadwa en mana ni mondo chieng' moro achiel warome kucho. Amen. Abenda go lwenyno. mondo waromie kucho. Mar ariyo, akwayo katieko kakoro atieko kabisa jowadwa osiepe as much as you want to go to heaven relationship matters ng'ama imako godo osiep ng'e kuma odwa terie paulo wacho ni osiepe maricho ketho ang'ono ketho osiepe mabeyo

A friend is somebody very precious in your life. Ang'e ni sani koro osiepe dwaro bedo mang'eny. Wan osiepe babawa moko neno biro bowacho ni nyithindogi wadwa tere skul tee

Pako nyingi wuora udhiambo ma kawuononi. Sewacho wachni makare a Ruoth Nyasaye. Abende apuonjora Ruoth Nyasaye kuom weche miseelo ni chunya. Ageno Nyasach loch ni masewacho bende oseelre ni jogi. Takwa ya Ruoth Nyasaye ni mondo wachni mosechopo otim gima kare. Wuo gi chuny jogi kendo gilokre giluw timbeni. Kuonde matek Nyasach loch akete lweti. E, e od owadwa Habil Ruoth Nyasaye pod amedo ywak e mbeleni ka kweya Ruoth Nyasaye. Satan jarire kendo dwaro ni opogre opogre. Ta keto nyaminwa gi famili mar Habil gowetene gi nyiminene kod wegene duto aketogi e lweti mondo dwaroni ma mondo otimre. Jehova duong' odog nie polo malo e nying Yesu Kristo nogo Ruodhwa.